אונז גייען מיר היינט אדרעסן אפאר קוועשטענס וואס איז אריין געקומען, וואס ביי די וועי אויב די ווילסט מיר זאל אדרעסן דיינע קוועשטענס שיק א טעקסט מעסעדזש צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו און בסייעתא דשמיא בעזר השם לאמיר אריין גיין אין אפאר קוועשטענס ס'איז דא היינט דיפרענט מינע קוועשטענס פון דיפרענט מינע זאכן כ'גיי מיך טרייען צו האלטן צו די פאר קוועשטענס און די ערשטע קוועשטען איז א אינגערמאן פרעגט איך בין יעצט אנעמפלויט און איך קוק אדער פאר א ביזנעס אדער צו טרעפן א דזשאב מיין יעצטיגע גאול איז צו פארדינען בערך צוויי הונדערט טויזענט דאלער וואס דאס איז מיין באדזשעט וואס דאס דארף איך פארדינען, זאל איך סעטלען פאר א הונדערט פֿופֿציק טויזענט דאלערדיגע דזשאב אויב ס'קומט אן, און אפילו צוויי הונדערט טויזענט דאלער עט נישט קענען קומען, אדער זאל איך נאך אלץ זוכן און ווארטן ביז ס'עט אנקומען די צוויי הונדערט טויזענט דאלערדיגע דזשאב, אדער אפשען סי, זאל איך עפענען אליין א ביזנעס מיט צוויי וואס ס'האט צוויי הונדערט טויזענט דאלער פאטענשעל לאנג טערם איווען איף איי מייט געט איינס א האלב יאר טו ריטש איט? סאו ס'איז זייער א גוטע קוועשטען, הלוואי קען איך דיר ענטפערן קלאר יא טו דאס טו יענץ, איך קען דיר אבער נישט ענטפערן אזוי קלאר ווייל איך קען דיך נישט אזוי גוט באט לאמיר אויסשמועסן אפאר זאכן. פון דיין שאלה זעט מיך אויס אז דו האסט אין דיין חשבון א א געוויסע פלאן פון א געוויסע ביזנעס וואס דו קענסט עפענען וואס דו גייסט קענען דארטן פארדינען צוויי הונדערט טויזנט דאלער אין די לאנג טערם און דו טראכסט אז ביז איינס א האלב יאר גייסטו דארטן אנקומען. אזוי זעט עס אויס פון דיין שאלה ווייל אנישט וואלסטו מיך דאך נישט געגעבן אזעלכע קלארע נומבערס, האסט מיר געזאגט א ביזנעס וואס האט א פאטענשעל פון צוויי הונדערט טויזענט דאלער אין די לאנג טערם אפילו ס'גייט דויערן איינס א האלב יאר אזוי זעהט מיר אויס פון דיין שאלה. נאך א זאך זעהט מיר אויס פון דיין שאלה אז די האסט יעצט א אפער פאר א הונדערט פופציג טויזענט דאלער א יאר דזשאב סאו ס'קוקט אויס פון דיין שאלה פון דיינע צדדים וואס די לייגסט אראפ דא פון זאכן זעהט מיר אויס אז די ביסט א אינגערמאן וואס די האסט עקספיריענס אויף א געוויסע זאך האסט נאלידזש, האסט סקילס, וואס דיינע סקילס איז איז א זאך וואס באצאלט דיך שוין יעצט, האסט א אפער פון הונדערט פופציג טויזנט דאלער ווי דו קענסט גיין, און דו האפסט אז ס'קען אנקומען צו צוויי הונדערט וואס דאס ביסטו נאכנישט זיכער, און דו האסט אויך סקילס וואס דו האלטסט אז דו קענסט אנקומען צו א דזשאב, צו א ביזנעס, אנטשולדיגט, צו א ביזנעס, וואס דער ביזנעס קען דיך העלפן מאכן צוויי הונדערט טויזנט דאלער א יאר און קאווערן דיין בודזשעט, און לכאורה אפילו אין די לאנגער טערם נאך מער, ס'וועט אבער נעמען איינס א האלב יאר. יעצט איין זאך וואס איך בין נישט זיכער פון דיין שאלה, באט לכאורה פארשטיי איך אז דו ביסט אויכעט אין א פאזישאן אז דו קענסט אויף א געוויסע וועג דרייען פאר איינס א האלב יאר ביז דו קומסט דארטן אן. עפענען א ביזנעס אן קיין עקספיריענס, אן קיין געלט, און אן קיין שום אויסזיכט איז זייער זייער א שווערע זאך, איך זאג נישט אז מען קען נישט באט ס'איז מורא'דיג א שווערע זאך, אבער ס'זעט מיר אויס פון דיין שאלה סיי אז דו ביסט א אינגערמאן וואס דו האסט עפ עפעס א וועג וויאזוי דו קענסט דרייען פאר די איינס אהאלב יאר, איך ווייס נישט צו ס'איז דורך א לאון אדער א האום עקוויטי אדער א סעקאנד מארגעדזש אדער קרעדיט קארדס, איך ווייס נישט וואס דיין פלאן איז, אבער ס'זעהט מיך אויס פון דיין שאלה אז דו האסט עפעס מיט וואס דו קענסט ארום דרייען ביז דעמאלטס, און דו ווייסט אז ס'איז אגאנצן א שפיל פון איינס פון איינס א האלב יאר, און אזוי ווי איך האב פריער געזאגט, האפנטליך צו סאך מער. ווי צוויי הונדערט טויזנט דאלער אין די לאנגער טערם. סאו איך קען דיר נאר זאגן וואס איך וואלט ווען געזאגט פאר מיין קינד צו טון, איך קען דיר נישט זאגן וואס איך וואלט פאר דיר געזאגט, און איך האב אסאך מאל, מ'האט שוין גערעדט פון דעם, ס'איז דא אסאך מאל אזא זאך וואס הייסט הלכה ועיין מוירינקיין, דא קען מען רעדן מוירינקיין ועיין הלכה וואטעווער, מיין פוינט איז וואס איך וויל דיר ארויסברענגען איז, דו דארפסט פארשטיין ערעביט קעיר רבי אינגערמאן וואס איך ווייס אפילו נישט צו וועם איך רעד, איך האף דער אייבערשטער מיך העלפן איך זאל האבן די ריכטיגע ווערטער דיך צו זאגן, דו דארפסט פארשטיין, דו רעדסט נישט יעצט פון א שאלה וואס צו טון יעצט אדער נישט יעצט אדער שפעטער, דו דארפסט פארשטיין וואס איז די מציאות החיים, די מציאות החיים פאר דיך איז אז אויב דו קענסט היינט נישט לעבן פון ווייניגער ווי צוויי הונדערט טויזענט דאלער, מאוסט פראבעבלי בדרך הטבע, יא דאס איז עכט בדרך הטבע, נישט אזוי ווי מען זאגט אסאך מאל בדרך הטבע גייט גייט דאס און דאס און דאס געשען, ניין בדרך הטבע וויאזוי די וועלט גייט פאר די לעצטע איי דאנט נאו, כ'קען נישט די וועלט די לעצטע פאר טויזנט יאר, באט כ'קען די וועלט די לעצטע פערציג פופציג יאר, איז בדרך הטבע גייסטו נישט, עספעשעלי די לעצטע צען פופצן יאר, גייסטו בדרך הטבע נישט קענען לעבן אויף צוויי הונדערט טויזנט דאלער א יאר צען יאר ארום, היינט קענסטו דיך אפשר קאווערן מיט דעם. בדרך הטבע לויט וויאזוי אינפלעישאן גייט, לויט וויאזוי עקספענסעס גייען ארויף, לויט וויאזוי די וועלט גייט, גייט, גייט קאסטן סאך מער טייערער דאס לעבן שפעטער. סאו אפילו, אפילו, אפילו דו גייסט טרעפן די צוויי הונדערט טויזנט דאלערדיגע דזשאב, גיימיר זיך צוריק זעהן מיטן זעלבן שאלה ווערי סון, חס ושלום, איך האף אז נישט. סאו די וואס איך זאג דא איז א זאך וואס ס'באדערט פאר אסאך מענטשן צו הערן באט האמת ניתן לאומר מען דארף זאגן די אמת, די אמת איז אז די דארפסט קוקן אויף דיך נישט נאר פאר יעצט נאר דארפסט קוקן פאר דיך און דיין פעמילי פאר דיין ווייב און קינדער פאר די לאנגער ראן מיטן אייבערשטנס הילף סאו אין די לאנג ראן וואס די זאלסט נאר נישט טון פון אפשן עי און אפשן בי. זעה איך נישט אז ס'זאל זיך אויסארבעטן פאר דיך אין די לאנג ראן, ס'קען זיין אז ס'איז גוט פאר יעצט, יעצט איינער וואס איז נישט אין דיין סיטועשן, קודם סטאפ די בליעדינג, די מוזט היינט ברענגען פרנסה, טו אלעס אין די קענסט, ווארף נישט אוועק דיין אינקאם, האסט א אינקאם, די ברענגסט פרנסה ווארף עס נישט אוועק פאר די האסט עפעס א איידיע, עפעס א חשבון וויאזוי זאכן גייען זיך אויסארבעטן, דאס מיינט נישט אז דיינע חשבונות גייען זיך אייביג אויסארבעטן הונדערט פראצענט אזוי ווי דו האלטסט, אבער כ'ווארף עס נישט אוועק. אבער אפשען סי, אויב ס'איז אמת אלע מיינע זאכן וואס כ'האב געזאגט, מינעגער, דו ווייסט אז דו רעדסט פון איינס האלב יאר, דו ווייסט וואס דו גייסט טון, דו ווייסט אז דו קענסט דארטן מאכן צוויי הונדערט טויזנט דאלער, דעטס וואט איי וואד דו. פארוואס? ווייל דאס קען איך זען אז ס'זאל זיין בעזר השם א לאנג טערם סעלושען, איך זע נישט קיין לאנג טערם סעלושען אין קיין שום אנדערע פון די אנדערע אפשענס, סאו. אויב ס'שטימט וואס כ'האב דיר געזאגט און דו גייסט מיט אפשען סי ווינטש איך דיר נאר אן דער אייבערשטער האט דיך עפעס זאלסט האבן אסאך אסאך כח דורכצוגיין די איינס אהאלב יאר און ס'זאל דויערן ווייניגער ווי איינס אהאלב יאר פאר דיר און דו זאלסט קענען זיין פאוקעסד לעיזער פאוקעסד אויף וואס דו טוסט און דו זאלסט קענען בעזר השם ווערי ווערי סאאן צוריקקוקן אז דאס איז געווען די בעסטע דעסיזשען וואס דו האסט נאר געמאכט אין דיין לעבן און כ'האב זייער הנאה געהאט צו דורכשמועסן די שאלה ווייל איך פיל אז דאס איז א שאלה וואס טויזענטער אינגעלייט דארפן הערן וויאזוי מ'שמועסט אויס אזא שאלה נישט יעדער איינער איז די זעלבע קאנקלוזשען, נישט ביי יעדן איינעם איז די זעלבע תירוץ, אבער יעדער איינער דארף טראכטן פון די אלע זאכן וואס אונז האמיר געשמועסט. און אויב דו ביסט אין א סיטועשאן וואס פאר וואטעווער ריזען ביסטו אין אפשען עי אדער אין אפשען בי, דו האסט א דזשאב, טרייסט צו מאכן די בעסטע פרנסה וואס דו קענסט, דארפסט לעבן אויף א געוויסע בודזשעט, מאך זיכער אז דו סעיוו'סט געלט ווי א רשע, רייס דיך אראפ יעדע פעני וואס דו קענסט, צאל ווי ווייניגער טעקסעס, פארשטייט זיך ליגעלי, און רייס אראפ וויפיל דו קענסט פון דיין אינקאם אוועקצולייגן פאר חתונה מאכן פאר ריטייערמענט פאר אינוועסטמענט און זאלסט דיך אנהייבן צו בויען עפעס א געוויסע פארטפאליאו אז בעזר השם ווען ס'קומט צו ריטייערמענט זאלסטו האבן פון ווי צו לעבן ווייל בדרך הטבע אויב דו גייסט דאס נישט טון איך זע נישט קיין שום וועג וויאזוי דו גייסט נארמאל ס'איז דא אייביג עקסעפשענס כ'רעד נישט יעצט פון עקסעפשענס אה איך קען איינער וואס האט יא דו ווייסט אז דעם וואס דו קענסט האט אוועקגעלייגט געלט ווי א מורא'דיגע דיסציפלינער מענטש פאר א לאנגע צייט. עטליעסט די מענטשן וואס איך קען, איך קען נישט, כ'דארף אנהייבן צו זוכן, אפשר קען איך טרעפן איינעם, כ'קען נישט קיין מענטשן עכ פ וואס האבן פון א דזשאב געלעבט ברייט און געהאט נאכדעם אלעס וואס זיי דארפן, כ'קען טראכטן אפשר יא פון איינעם, יענער מאכט עכטע גרויסע געלט, עכט א פראפעשענעל קאמפעני, ער מאכט זייער אסאך געלט, ער האט א סקיל וואס מען זוכט זייער שטארק, אבער רוב מענטשן וואס האבן א דזשאב דארף מען זיין זייער זייער דיסציפלינד און סעיוון געלט, די אלע מענטשן וואס איך קען וואס זיי זענען אנשים מוצלחים מיט דזשאבס ווייל זיי זענען מורא'דיגע דיסציפלינד מענטשן, זיי סעיוון שטארק זייער זייער שטארק זייער געלט און זיי זענען זייער פארזיכטיג וויאזוי זיי אינוועסטן, און דו זאלסט עס אויך מאכן זיכער אויב דו ביסט אין א פאזישאן וואס דו האסט א דזשאב אדער דו ווייסט אז דו גייסט בלייבן מיט א דזשאב, טריי צו פארדינען ווי מער, טריי צו טון די קלוגסטע וואס דו קענסט מיט דיין געלט מיטן אייבערשטנ'ס הילף מיט סייעתא דשמיא, נישט גיי פאר עמאושענעל, עקסייטינג, זאכן, ס'גייט שוין, ס'הער, ס'גייט שוין אהין, נאר טו די ריכטיגע זאך און מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועסטו אויך מצליח זיין. אבער אויב דו ביסט נישט דארט, בדרך הטבע דארפסטו זען עפעס צו טון אז דו זאלסט קענען אינקריסן דיין אינקאם אויף א אנדערע וועג, דורכ'ן יוזן דיינע סקילס אדער דורכ'ן זיין סעלף עמפלויד, א אייגענע סערוויס, אדער האבן אליין א ביזנעס. שאלה נאמבער צוויי, צוריק צו זאכן פון געלט, א איד זאגט אזוי, רבי חיים קודם איך מוז דיר זאגן ס'איז א קידוש השם אז א היימישע איד קען האבן אזוי סאך נאלידזש און קלעריטי אין פיינענסעס לייק עי ריעל וואל סטריט פראו, טענקס א לאט פאר יור לעקטשורס איטס עקסטרימלי אינפארמעטיוו, וויל די אפשענס קאורס בי עוועילעבל אן די פאון ליין אר דזשאסט אנליין? און נאכדעם פרעגט ער נאך א שאלה, באט כ'וועל נאכאמאל דיר קודם באדאנקען פאר די קאמפלימענט, איי אפרישיעט איט, און די אפשען סקאורס איז נישט עוועילעבל אויף די פאון ליין, און די ריזען פאר דעם איז ווייל אין די אפשען סקאורס ווייז איך אסאך וויזשועלס, איך ווייז טשארטס, איך ווייז זאכן וואס דו דארפסט זען וויאזוי צו טון געוויסע זאכן, וויאזוי צו ליינען געוויסע זאכן, סאו זייער זייער שווער אז דו זאלסט צו קענען דאס קענען לערנען דורך א פאון ליין, סאו ס'איז נישט עוועילעבל אויפן פאון ליין, ס'איז אבער יא עוועילעבל אנליין, און ווי ווייט איך ווייס איז די היימישע פילטערס עפענען עס אויף, און אויב דו האסט עני אישו מיט א פילטער וואס זיי ווילען עס נישט עפענען און דו האסט געריעטשט צו זיי און זיי האבן עס נאך אלץ נישט געוואלט עפענען און זיי ווילן מיט מיך שמועסן אדער זיי ווילן קודם זעהן עפעס פון די קורס וואטעווער אייל מעיק מייסעלף אוועילעבל און איך וועל טרייען זיי צו ווייזן פארוואס זיי קענען זיין רואיג צו עפענען די פלעטפארם פאר די קורס. די צווייטע שאלה וואס דער איד פרעגט איז אזוי. וואס איז שארט טערם קעש פלאו אפארטוניטיס? וואסערע זאכן קען מען טוהן צו פארדינען געלט אין די שארט טערם? וויאזוי קען איך אויסשאצן צווישן יו עס טרעזשעריס, קארפארעט באנדס, דזשאנק באנדס, אדער היי יילד סעיווינגס אדער מאני מארקעט אקאונטס? וואס איז די חילוק צווישן א אינדיווידזשועל באנד אדער א באנד פאנד? און איז עס בעסער צו גיין צו א עקטיוולי מענעדזשד פאנד אדער פעסיוולי מענעדזשד ווען ס'קומט צו באונס פאנדס? א גרויסן שכח פאר דיינע שיעורים. סאו ס'איז זייער זייער א גרויסע שאלה, א ברייטע שאלה וואס איך קען מאכן מסתם עטליכע שמועסן איבער די נושא, באט לאמיר איצט קודם צו נעמען פלעין בכלליות פשוט צו איבערגיין די גאנצע זאך. וויאזוי קען איך אויסשאצן די חילוק פון יו עס טרעזשעריס און קארפארעט באנדס און דזשאנק באנדס אדער היי יילד סעיווינגס אקאונט און מאני מארקעטס? די פשוטע ענפער איז, יו עס טרעזשעריס האט די גאראנטיד פון די פעדערל גאווערמענט, סאו ממילא ביסטו מער פארזיכערט ווייל די גאווערמענט האט א כח פון פרינטן געלט, הגם זיי האבן א כח פון פרינטן געלט דאס מיינט אז די געלט קען אויך ווערן ווייניגער ווערד. און אנדערע באנדס איז דא קארפארעט באנדס איז דא שטערקערע קארפארעט באנדס ווי למשל מייקראסאפט קיצור גרויסע קאמפאניס און ס'איז דא עי רעיטעד טריפל עי רעיטעד ס'איז דא אלע מינע רעיטינג עידזשענסיס וואס אונז קען מען אריין גיין א לאנגע שמועס א אנדערעס מאל איבער אלע מינע רעיטינג עידזשענסיס וואס איז דא אין מיין בוק. די שליסל צו דיין הצלחה רעד איך פון די אלע זאכן, און נאכדעם איז דא היי יילד מאני מארקעט אקאונטס, סעיווינגס אקאונטס וואס דאס איז מער ליקוואד, קענסט ארויסנעמען ווען דו ווילסט, ווען דו לייגסט אריין געלט אין א באנד על פי רוב גייט עס זיין, סווענדט זיך וויפיל צייט סאיז דא ביז מעטשורעטי, ביז ס'ענדיגט, באט דו בארגסט די געלט וואס מ'דארף דיר צוריק געבן אין א טאג, אין א געוויסע טאג דארף מען דיר צוריק געבן די געלט, און מ'געט דיך אינצווישן א קיופאן, מ'געט דיך צוריק אבער די געלט וואס דו האסט אריינגעלייגט, סא יעדע באנד פאנגט זיך אן מיט טויזענט דאלער, ווער טראכט אריין? יעדע באנד, דאס איז ווען דו קויפסט א באנד, נישט אין די סעקאנדערי מארקעט, קויפסט א באנד דירעקטלי, קויפסט קויפסט א באנד דירעקטלי פון די אישוער, פון די קארפארעישאן וואס עס גיבט עס, פון די טרעזשורי, סאו דו דו בארגסט טויזנט דאלער און דו באקומסט אויף דעם א קופאן, א אינטרעסט רעיט, אדער קענסטו גיין און דו קענסט קויפן א באנד אין די סעקאנדערי מארקעט, וואס דעמאלטס איז דיר קיינער נישט שולדיג טויזנט דאלער, מען איז שולדיג טויזנט דאלער פאר די באנד, אבער למשל אויב דו האסט געזאגט צאל צוועלף הונדערט דאלער פאר די באנד מיינט נישט אז דו גייסט באקומען צוועלף הונדערט דאלער מען איז דיר נאך אלץ נאר שולדיג טויזנט דאלער, פארוואס האסטו געצאלט צוועלף הונדערט קען זיין ווייל די אינטרעסט איז ארויף אדער די אינטרעסט איז אראפ ממילא איז די באנד געווארן טייערער, איך ווייס אז איך גיי צו אריין אין קאמפליקעיטעד סאבדזשעקט וואס מען דארף פאר דעם א געהעריגע שמועס, איך גיי דאס לאזן אין די זייט פאר יעצט, די עיקר וויל איך צוקומען צו דעם, אז אויב דו פארשטייסט וויאזוי באנדס ארבעט און דו פארשטייסט די חילוק פון די טרעזשורי באנדס, קארפארעט באנדס, דזשאנק באנדס, סעיווינגס אקאונטס, די אלע זאכן, איז אוודאי בעסער אז דו טוסט עס אליין, טו עס אליין, און מאך זיכער אז דו ביסט דייווערסיפייד, און מאך זיכער אז דו ווייסט וואס דו טוסט לגבי ריסק, ריווארד, אבער אויב דו ווייסט נישט וואס דו טוסט, קענסטו גיין צו א פאנד, אז דו גייסט צו א פאנד, מאך זיכער אז דו ביסט אין א פאנד וואס איז מער פאוקעסד אויף זיין קאנסערוועטיוו, זיין סעקיורד, און דעמאלטס קענסטו זיין רואיג בעזר השם מיטן פאנד, און ס'נישט געפאוקעסד אויף צו מאכן אסאך געלט און גיין צו דזשאנק באנדס, ווייל דו פארשטייסט אליין אז טאמער דו גייסט באקומען א ריזיגע ריטערן אויף דיין געלט מיינט עס אז דו דארפסט געבן דיין געלט פאר א קאמפאני, וואס איז נישט אזוי פארזיכערט, וואס איז נישט אזוי סעקיורד, ס'איז נישט אזוי סטעיבל, סאו פארוואס דו זאלסט עס טון, אנלעס דו האסט געלט וואס דו ווילסט אזוי ווי נעמען מער ריסק מיט עס, ווייל דו ווייסט אז דיין עיקר זאכן ווי למשל חתונה מאכן, ריטייערמענט און שוין קעיר גענומען און כדומה, דעמאלטס קענסטו גיין צו אזא סטראקטשער, באט אויב נישט, גיי מער צו א סעקיורד סטראקטשער, אדער לערן דיך עס גוט אויס, און דעמאלטס וועסטו קענען אליין מענעדזשן דיינע אייגענע זאכן, אן דעם וואס דו זאלסט דארפן צאלן א פי פאר איינעם עס צו טון פאר דיר, אויב דו ווילסט. אדער אויב דו דארפסט דיין געלט מער ליקוואד, גיי אין א מאני מארקעט, אין א סעיווינגס אקאונט אין באנק וואס דארטן קענסטו ארויסנעמען דיין געלט ווען דו ווילסט און מאכן דערווייל א ריטורן אויף עס. ביי די וועי אויב דו ווילסט וויסן ווי דו קענסט טרעפן די בעסטע בענק וואס באצאלן די בעסטע ריטורנס פאר סידיס אדער פאר סעיווינגס אדער פאר מאני מארקעטס איז דא א וועבסייט וואס ס'הייסט Bankrate דאט קאם, בי עי ען קעי אר עי טי אי, דאט קאם, וואס דארטן קענסטו זעהן די בעסטע סידיס, די בעסטע סעווינגס אקאונטס, די בעסטע מאני מארקעטס, פאר עקזעמפל איך געב א קוק דא און איך זעה די טאפ בענק עז אוו טודעי איז דזשעניוס, Genius Bank, וואס עס צאלט פֿיר פוינט זירא פֿינף פראצענט, די עיקר מאך זיכער אז ס'איז א מעמבער פון FDIC אז דו זאלסט זיין גאראנטירט מיט די FDIC און קענסטו באקומען פֿיר פראצענט, אקעי האסט דא פאפי בענק פאר פֿיר פראצענט, האסט דא סעלי בענק פאר טרי פוינט נײַן פראצענט, האסט דא סיטיבענק פאר טרי פוינט סעווען פייוו פערסענט, מארקיוס טרי פוינט סיקס פייוו, קעפיטעל וואן טרי פוינט פאר, איך דארף נישט דא אריינגיין אין אלע דיטעילס באט ס'איז דא מער באקאנטע בענק מארגען סטענלי דרײַ אהאלב פערסענט, נאכדעם איז דא בענק וואס זיי זענען מער לאקעל בענק מסתם אין געוויסע פלעצער וואס דו קענסט האבן פאר זיי געוויסע רעיטס, סאו קענסטו דארטן געבן א קוק, אבער די באדעם ליין איז אויב דו דארפסט דיין געלט ליקוויד לייג עס אריין אין א מאני מארקעט, אויב דו דארפסט דיין געלט נישט ליקוויד קענסטו עס אריינלייגן אין א אין א באנד אזוי ווי טרעזשורי באנדס אדער אויב דו ווילסט ס'זאל זיין מער סעקיורד, און פון די אנדערע זייט אויב ס'איז געלט וואס דו ווילסט מער ספעקולעטן קענסטו גיין צו דזשאנק באנדס אזעלכע זאכן. איז נאכאמאל אויב דו ווילסט מ'זאל ענטפערן דיינע שאלות שיק אריין צו עיט פאר פייוו